Logica Office Furniture, Tel Budella Restaurant, Responsible Gaming Foundation, Beati Pauli Restaurant.
Nilqawkom għal podcast ieħor il-Biskuttin. Il-Biskuttini fħal il-ħmir, pero nfakru wkoll illi il-Biskuttini ikunu fl-ola riċevimenti fostom it-tiġijiet. Il-magħmudija.
Il-magħmudija, ġifieri l-biskuttini jidħlu. U għall-informazzjoni, il-biskuttin Malta għandna post jismu l-biskuttin dan huwa bej il-Belt u l-Furjana. Mhm. Qudiem il-Hotel Fenixa biex nifhmu. Fejn hemm il-monument dedikat lil Kristu Re. Yes. Hemmhekk il-biskuttin.
Eh, Tallimta bis-saħħa tal-biskuttin jien. Mhux vera.
Fl-ewwel wieħed kien?
Eh. Jew it-tieni wieħed. Fl-ewwel wieħed spjegajnieh, fl-ewwel spjegajnieh.
Għalhekk.
Tajjeb. Għalhekk pjazza tritoni tagħna. Tagħna min? Tal-Beltin.

Kieku kellu l-flus vera di. Bieb il-Belt ġie fejn hemm il-Bieb il-Bombi llum. Kieku llum il-Furjana ma teżistix fis-sens bħala isem. Imma ma kellux flus, kellu jirtira, di vera mill-istorja. Kellu jirtira fejn hemm Bieb il-Belt illum, tawh il-flus Papa Piju Ħamsa u tah il-flus, ftit informazzjoni storika, ir-Re ta' Spanja biex bena il-Belt Valletta dak iż-żmien. Imbagħad il-Furjana, fil-fatt iswar tal-Belt illi sa ġew mibnija qabel inbniet il-belt, is-swar kienu lesti l-ewwel qabel il-belt, qabel iċ-ċentru tal-belt. U l-iswar ikomplu sal-Furjana. Fil-fatt il-Furjana hemm l-isbaħ ġonna pubbliċi wkoll, Ġorġ. Sinjuri, dak kien is-Sindku tal-Belt Kapitali Valletta, is-Sur Alfred Zammit. Wieħed mill-ġonna sbieħ huwa kif tinżel Kif tinżel id-depot tal-pulizija u ddur biex tiġi San Miżun, hemmhekk hemm ġnien veru sabiħ. Taf li qatt ma dħalt, ngħaddi minn quddiem u nibda, imma l-problema biex tidħol, imma biex fejn tipparkja hemmhekk. You'll be impressed.
Imxiha u parka x'imkien. Imma hekk trid tagħmel.
U imxiha.
Veru nixtieq, qatt ma dħalt. U fil-fatt.
U jidher sabiħ.
Biex nagħlaq din l-informazzjoni storika, Il-Furjan, Ġnien is-Sultan x'għandu x'jaqsam? Ġnien is-Sultan jismu dak! Eeh, insomma, lilek mhux se mmerik. Miss ix-xiberras ma mmerikx lilek għax. Le ara tmerija, dik tgħallem il-history! Eeh, mela!
Għalliema tal-history kienet! Dik għalliema tal-history!
Eeh, ma tmerix, ta! Dejjem xagħarha ssetjat!
Intant qed titkellem fuq Napuljun, ma tmerix! Le, għad dak hu kien jiġi minnha! Isma', u biex nagħlaqha din l-informazzjoni storika u mmorru għall-mistiden tagħna, il-Furjana fil-fart Huwa sab borg. Imiss is-seberazzi li marret lin is-sultan. Taf xi tfisser sab borg?
Le.
Estensjoni ta' belt. Saqsija, miss is-seberazzi li marret. Qed ngħidlek xi tfisser.
Iwa, fhimtek, qed insaqsi sa. Miss is-seberazzi li marret f'dal-żmien. Hi għarek ta' meta kienet tinnamra. Eh. Lili qalu li M'għandix dubju li l-iktar li kienet tmur. tmur f'dal-ġnien meta kienet single. M'għandix dubju li tmur.
Kienet tmur bil-kelb, mexxi l-kelb. Hemmhekk ridt immur nasal jien.
Mela xi ħaġa, minn għandna tistennew kollox, fil-Biskuttin stenna kollox, kif tistennew f'kol. U insellmu t-telespettaturi wkoll ta' Smash Television li qed jarawna l-Ġimgħa fid-disgħa u nofs ta' filgħaxija, lili u lil George, grazzi ta' kemm ilqajtuna, fuq dan l-istazzjon u qegħdin issegwuna. Grazzi ħafna. U aħna, il-podcast jixxandar naturalment fuq Facebook, fuq YouTube, fuq il-mezzi soċjali insomma. Nirringrazzjaw l-isponsors kollha tagħna u nibdew mal-mistieden tagħna. Eħe, għall-istieden tal-ġimgħat ilu kellna l-Anġlu.
U llum għandna Kontrajt il-qasba. Għandna Andlu ieħor ukoll. Imma dawn huma close bħal maħna jien u int ġifieri. Ija. Bib jagħmlu l-ġid. U tawna informazzjoni eh, fuq il-mistieden tal-lum. Tawna.
Ekku.
Għax jidher kwit kwit kwit. Ah. Imma fil-kuluturi ma tantx. Imma jiena nixtieq nirringrazzjah tal-ġid kbir

Irrid ngħidlek li rċevejna mhux applikazzjoni imma offerta wara li rawna fuq l-ismash television fl-iskuttin, kitbilna l-kanal e cinque biex immorru hemm, però għalissa għedtilhom ħudu paċenzja għax aħna ma aħna leali. Għax ilħaqna ffermajna kuntratt mal-ismash u ħa nibqgħu hawn Mbagħad imorru kemm Sal-aħħar tas-sensiela. Flok Maria De Filippi. Inti eh, kemm nammira.
Anka kemm inħobba.
Maria De Filippi vera. Kemm inħobba.
Nammira leħena.
Jien ġieli nibqa' s-sibt flaxija d-dar. Taf inti. Mela, u biex insegwi. Inti taf sirt. Ċe posta per te.
Taf sirt naf fuq Maria De Filippi li tirrifjuta meta tkun qed tippreżenta li kollha l-mikrofonu mdendel. tiddejjaq.
Meta tkun meta tkun bħala guest mistiedna ok toqgħod bil-mikrofonu mdendel. Imma jekk tippreżenta hi trid il-mikrofonu f'idejha. Jekk issaqsini
ma' min nixtieq niltaqa'. Marija De Filippi. Magħha biss.
Ah, mela ma niġġildux.
Tridx niktbulha? Mela forsi qed jarana Joseph Ketkun itarani issa, itina sorpriża, itellgħana l-Kanal 5, dak għandu ħafna kuntatti. Ejja nibgħatulha ittra jien u int. Eħe. Tajjeb. Il-problema naf Taljan. Żgur taqra fil-programm. Issa nkellem il-direttur tagħna Ivan. Aha, jien għala da. Naraw imela, naraw kif ħanibatula ittra. Hmm. U probabbli jekk ngħidu l-isma iffirmata mis-sindaku del Belt Kapitali semmini nispera. Aw jinsa tagħmilni allura. L-assistenza. U għaqta, Reni. Tweġibna żgur, żgur tweġibna. Isa.
Bula telqet, telqet. Nilqgħu magħna lil Renny Zerafa! Kif int, Ren? Tajbin. Hu pjaċir narakom hekk. Nidħku?
Ejju, ejju.
M'aħniex ħamalli.
Għall-grazzja t'Alla. Naħseb dik hija s-saħħa tagħkom, hu. Jiena tfakkruni Aħna fuq ix-xogħol hekk inkunu, ġifieri. Inti u Anġel hekk.
Eżatt. Imma hi ntaqbad magħha qalulna. Le, le, tibda dejjem hi. Hi, hi meta taraha mill-bidu. Lilna mhux hekk qalulna, ta? Ara, hi, l-ewwel impressjoni tgħid il-Madonna ma dehritx lil Bernardet biss, dehret lilha wkoll għax hi wiċċha ħelu. Ħafna. Meta tiġġieled magħha hi sa pitbull. Hija, hija meta jkollha problema. Aħna ma nafuhiex hekk. Le, le, jien nafha kollha ġifieri. Allura meta taqbdu ma' xulxin u hekk qed nibda niftakar eżatt kif aħna aħna. Sa tagħmillek wara dal-xandira, sa tagħmillek. Jiena, jiena, jiena rrid nispjega li meta persuna jaqbad ma' xulxin, Meta jkun bi ħdura, jissejjaħ bullying. Imma meta jkun biċ-ċajt, mhuwiex bullying. Aħna nafu, jien u Ġorġu li nkunu mifthemhin fuq liema suġġett ħa naqbdu ma' xulxin biex nagħtu gost lin-nies. Imma dik għandkom il-freedom li titkellmu dak li, u tafu li hemm rispett kbir lejn xulxin. U ġieli b'ħarsa niftehmu wkoll. Ma jfissirx li inti taqbel fuq kollox, u għall-aħħar issa taqbilx fuq kollox. Li ma taqbilx hija, darba kien hemm waħda u, Kienet qiegħda ħdejna ratna niġġieldu, qaltilna l-Lallu, X'fridi m'għandkom li tiġġieldu? Hekk hu!
Mhux bi ħdura! Mhux hekk, mhux hekk.
Jien. Fuq xiex tiġġieldu, re, l-aktar? Fuq x'qed niġġieldu l-aktar? Hi, hi. Pereżempju, jien u Alfred niġġieldu fuq il-ħinijiet, għax Alfred ma jżommx il-ħin. Le, hija perfectionist, trid tkun taf għaliex kull ħaġa, rrid noqgħod infehemha, u jiena moħħi għajjien. Rrid noqgħod, għaliex, tgħejjilek moħħok, jiġifieri. Ma xiex Mhux għax inti le u aħna le, imma she is more professional hu. Mhux ovvja, hi għadha żgħira, għandha moħħha arkivju. Dik tibgħat forty thousand emails kull sena ta'. Jiġifieri, aħna konna triangle. Kellek il-Calvagna li huwa l-ġgant tal-mediċina. li għolla r-rata tal-fejqan minn 40 percent għal 85 percent. Illallu mhux xajta di ta'. Jiġifieri kellek.
Min jaf kemm hemm anġli laqgħuh fis-sema. Mhux hekk. Infatti, fil-funeral tiegħu, qed tilgħin għamlu bħal ta' Schinders List. Dak fil-film fl-aħħar Qabdu ġebla kull wieħed dawk li salvaw, li salvhom, il-Lut kollha li kien salva, għamluhielu fuq it-tebut tiegħu. U aħna ċempilna lit-tfal kollha li kienu taħt il-kura tiegħu. U ġew kollha. U ġew xi mitej hekk kollha jagħmluhielu l-fjura fuq il-. Iva, aħwa xbart, mitej. Għad ngħidlek, ġifieri, kulħadd jitfagħlu l-fjura, ġifieri. M'għandkomx filmat tagħha dik?
Għandna l-filmat tagħha.
Nistgħu nuruh xi darba f'Kalamita jew. Meta tridu, nuruh.
Aħna fil-programm tagħna Kalamita, kif taf, offrejnilkom li tkunu preżenti meta tridu, regolari, kull ġimgħa jew kull ħmistax.

Għandek il-Lanġel, klassi li tara tiddilja ma' dawk ta' barra minn Malta, f'kull proġett tara tiddilja mal-avukati, mal-structioners engineers, u jiena tat-triq, jiġifieri s-salvaġġ tat-triq li, pereżempju, dawk li jkollhom Diet per eżempju tal-boċċi tar-regatta tal. Ara ksejjer.
Hemmhekk Il-gazini fidejk. Il-gazini home, hemmhekk home jien. U inti għandek bżonnhom kollha dawn. U inti home għax xi platt bebbux, xi. Oh mela, imbagħad tiġi super home imbagħad, fimta? U hemmhekk jibda l-ġlied għax irrid nikol ħafna sewwa, ġifieri. Qaltilna fil-fatt meta ġiet hawn. Li l-iktar li tinkweta meta tarak tikol ħafna. Eżatt. Imma kultant niklu, ifhem, l-ikel sabiħ imma kultant anke bl-istess stress ta' jew mingħajr iċ-ċans li nsibu qisna niklu li nsibu bħal speċi. L-ikel huwa qisu qisu kumpannija f'mumenti minnhom. Ma mbagħad pereżempju li kelli tgħidlek hija li mbagħad meta tikber il-kolesterol, iz-zokor, Saħħtek tibda tmur lura. Għas-saħħa, oh. Għas-saħħa. Isma' inti u Doktor Calvagna kontu l-moħħ biex infetaħ Puttinu. Ara, Puttinu. Kif bdiet l-istorja? U l-kelma Puttinu wkoll. minn Ara, fejn l-Puti- ġiet?
Putinu bedek, ara. Dak jiena, me- darba kont ħiereġ fil-ħamsa ta' filgħaxija minn minn St. Luke's. L-ewwel Doktor Calvagna kien għadu Sinjor Dokter, sewwa. Hu kien jilgħab il-futbol da u kien jaqlas għaxriet, sebgħat, il-five-a-side. Hu kien jgħid, dak iż-żmien kont naf il-futbol jiena. Hu kien jgħidli ejja miegħi u kont inġiblu daw il-plejers korruzzjoni biex, biex nerbħu. Biex nerbħu, aħna biex nerbħu. U f'salt wieħed da beda jerbaħ it-trophies, beda je. U mbagħad sadattant sar l-ewwel. Ġibtlu l-aqwa element int. O żgur, u mbagħad sar l-ewwel konsulent f'Malta u ftaħna l-ewwel Fetaħ ward tal-onkoloġija biss, għax qabel kienu t-tfal bil-kanser iridu jkunu mxerrdin ma' tal-medical, ma' tal-ażma, tal-gastro, u ma setgħux joħorġu minn ġol-kamra. Imbagħad fetaħ ward bħal mija barra minn Malta. Ikunu, ikollhom il-freedom li anke issa jekk joħorġu fil-ward jibqgħu mhux jibżgħu li joħdu xi infection mingħand ħaddieħor. U qal imxi miegħi. Hu ħaseb li ħa joħodni ħabba l-futbol biex noqogħdu meta jkollu xi logħba noqgħod norganazzahhielu u f'salt wieħed darba minnhom kont ħiereġ fil-ħamsa ta' felaxija minn Dilward, minn Saint Luke's, kienet ix-xitwa. Kien hemm missier bil-brain tumour u tifel bil-brain tumour fl-istess kamra. Missieru stess kien. Il-lallu. Mela, u qabditni qalbi sewda l-kamra. Ohh. Il-kamra sewda. U għedt. Xi ssejħilha kumbinazzjoni jew? Hekk, imma mbagħad ħrieġ u U dawk it-televisions kienu għadhom il-ħoxnin bit-textix, qed dil-ward irrid nagħmilha colorful. U bdejt noqgħod norganizza, nġib min ibajjat. Qaltilna fil-fatt. Min iġib sponsor, min iġib. U Dottor Calvagno beda jieħu pjaċir. Imbagħad għajjatli fl-office, qalli isma', qalli jien meta kont qed nistudja Royal Marsden, qalli kien hemm foundation u minn hemm bdejna Putino Cares. Ara. Jiġifieri Putino Cares bdejnieh fl-office ta' Calvagno Saint Luke's. Imbagħad għamilna l-ewwel kumitat, qgħadna nfittxu n-nies u għedna se nsemmuh. U kien hemm volontiera minn tagħna u qaltilna speċi, jien naf il-Philip Farrugia Randon minn li kien kien l-avukat tal-HSBC u dak kien kiteb storja fuq Putinu u Toninu. Din l-istorja kienet ġa ġa kitibha. U qalilna Nistgħu, tista' ssellfunna da il, Putinu kien xi anġlu mqareb, waqa' mis-sema. Anġlu mqareb, iva. U beda l-isem Putinu, ġifieri, ma kienx jaf li ħa jibda jibqa' jikber, jikber, jikber, imma hekk bda, l-isem hekk ġie, ġifieri minn storja. Inti, imma inti temmen fil-kombinazzjoni, għax jiena, jiena ma nemminx fil-kombinazzjoni. Mela, ħa sir ma nemminx.
Puttin u nħolqot il-Mulej riedha.
Bil-fqħan hekk. Xi ħadd ikbar minna riedha. Il-ħin kollu.
Inti pereżempju l-aħħar proġett li qed nagħmlu bħalissa, bħalissa qed isiefru sittin u disgħin fix-xahar pazjenti l-Ingilterra. Li daqqas nafu bihom.
Mhux hekk. U meta aħna għamilna evaluation ta' fejn qed imorru l-iżjed li jmorru fiċ-ċentru ta' Londra. U Londra, dak li hu tliet miljuni ġo Sutton, huwa tletin miljun ġo Londra. U qalulna morna għand in-nies, għax aħna għandna l-ħobż li ħin min jaf jieklu, u nħobbu nisimgħu mingħand min jifhem. U qalulna ismgħu, f'Londra insow li ssibuh freehold. F'Londra mhux ħa ssibuh bla ċens. Hemmhekk jew tar-Reġina, jew xi ħadd itihulkom għal ħamsa u ħamsin sena jew għal disgħin sena, imma bla ċens insowh. Mhu dak kif sibnieh, bla ċens sibnieh ukoll. Jiġifieri a ten minutes walking distance minn Russell Square, jiġifieri bħalissa biex immorru minn Sutton għal hemm idumu siegħa u nofs bit-taxi. Issa, minuta bit-taxi tasal. Issa meta kontu f'dal-kumitat kontu taħsbu li Puttinu ħa jikber daqshekk? Le, le. Il-qofol ta' Putin u mbagħad, għalhekk ngħidlek kif qed jgħid Alfred xejn mhu kumbinazzjoni, u mbagħad ġiet Anġel. U di ġiet kwieta għalhekk għedtlek fil-bidu ta' bda tgħid kemm hi kwieta pattieta. Imma din inti kaskartha lil Zopottino. Le, imma eħe, imma hi ġiet hemmhekk. Hekk qaltilna. Imma mbagħad hi bdiet tieħu interess fuq il, l-ewwel ma bdiet titgħallem il-protokolls tat-tfal bil-kanser, ridet titgħallem, kienet tieħu ħsieb it-tfal, tieħu ħsieb il-parents, għedt din maħluqa. Isek għandek tim tal-futbol u ġiek Messi. Biex, biex nagħlqu il-kapitlu Calvania f'din l-intervista, għax imbagħad għandna mistoqsijiet oħra. Kif waslet għandek l-aħbar illi dan tajr ruħu kważi għall-mewt? L-ewwel ċemplu lil Anġel. Kien hemm xi ħadd li jaf. Qaltilna fuq il-post. Anġel ċemplet lili, mbagħad aħna qbadna, u mbagħad qaltli 'il min ħa ngħidu ħabba l-mara tiegħu, ħabba Carmen. Ċempil tabib jiena biex iċempel lill-mara tiegħu, u jiena u hi morna mal-ewwel Mater Dei. U kien għadhom qed idaħħluh għall-X-ray. Jiġifieri hu, hu id-daqqa minn wara ħadha għax hu tant kemm kien hemm riħ hemmhekk fejn. Kien hemm perjodu fejn kellimkom jew kien mitluf minn sensieh? Isma', ħa nagħmel l-istess mistoqsija li għamilt lil Angel. X'inħadd din l-aħbar? X'għadda minn moħħok? Jien naf tajt puttinu daqshekk. Dawk it-tfal daqshekk. Ara, ħa ngħidlek, puttinu, puttinu, Il-mod kif nibnuh, iżjed qegħdin jingħu anġel mitfugħ fuq, imma il-medical spiċċajna hu, jiġifieri ħadna daqqa ġejna ġejna x'jgħidulu mingħajr mingħajr U kien il-moħħ medikali. mingħajr
il-point of reference spiċċa. Imma il-vojt tiegħu il-vojt tiegħu imlieh xi ħadd. Għadu, inti jkollok wieħed ġigant ħadd imlieh sew. Le, le. Il-point of reference spiċċajna aħna. Pereżempju, jkun hemm xi ħadd ikollu MRI, CT scan u da. U hu kien jaħdem senza interessi. Mhux hekk, nibagħtuhomlu, jgħidilna isma' dan mhux ħażin.
Senza interessi hu.
Spiċċa għandna, jiġifieri dik hi aħna għandna ltiema. Infatti Anġel kif eżatt miet, qaltlu Reni jien mhux ħa naħdem iżjed ġo dik il-ward. Aħna, aħna.
U kont se nsaqsik, it-telfa tiegħu kemm kienet kbira l-kbira ħafna. Lajtu daqqa papali ngħidu l Għandna snin u da bħal meta eh, eh, mutlek xi ħadd tażiż fil-ġifieri l-ħaġa trid il-bereavement. Insu għandek missier ta' familja. Mhux hekk, inti għandek għalt li jien mhux ħa naħdem hemm, infatti jien ma ngħaddix minn fejn il-kamra tiegħu, ġifieri għax inti għadek tisma' l-feelings mhux 20 eh. sena aħna naħdmu. Għax da ma tajċ ma tajx pereżempju Għall-ħares qatt, bħalma jiġri kultant taqbdek marda. Da, filli b'saħħtu filli le. Mhux hekk, jiġifieri. Eh, dan jittrenja kien. Le, u anġel qaltlu, qaltlu isma', qaltlu jiena qed ngħejja għax hi kienet tmexxi l-ward. Hi bħala hi kienet l-in-charge, il-nursing officer. U hu kien il-konsulent. Allura meta jkun hemm il-protocols jgħidtilha joqogħdu jiddiskutu anke xi ħadd ikun wasal biex imut, pereżempju. Infatti ftit qabel kien għadu jagħmel tiġrija, tawh midalja u ġiet tifel kien għandu kemm imut jiġifieri, ddedika lilu da. U mbagħad ommu, it-tifel miet u fil-funeral ommu ġiet għaxer biex tiddedika l-ħin. L-iktar li nkwetajtni illum, inti ftit tinkwetani għax int persuna pożittiva bħali, meta smajtek tgħid li r-rata taħt Dottor Calvagna ta' fejqan telgħet għal 85 fil-mija, mhux hekk? Jiġifieri dan ifisser li dan ir-raġel fejjaq ħafna tfal.
Qed jgħidlek 'il fuq minn 200. Għax hu kien perfectionist hu, hu kien baqa' iżomm aġġornat ma' barra minn Malta. U għandek raġun, għax il-bniedem ikun uniku, ikun uniku hu, imma qegħdin tfittxu li jkollkom xi ħadd, jew kien hemm xi tobba li offrew Le, le, hemm tobba li marru barra minn Malta, studjaw u mixjin, u jiġifieri bil-mod il-mod, thanks God. Le, ma kif miet Dottor Calvagna, kien hemm xi tabib li qallek isma'. Kien hemm tabib, kien hemm żewġ tobba. Sinċerament. Kien hemm żewġ tobba qegħdin l-Ingliterra qed jistudjaw dak il-ħin u kien qed irawimhom huwa wkoll. Jiġifieri ġa qegħdin hawn Malta, jiġifieri ftit ieħor dawn hemm minnhom ħa jsir consultant fil-qarib Dawn huma l-frott li kienu. Isom li ħaj jieħdu post. Eġe, mhux hekk, huma ġifieri tajbin ukoll. Għax il-ġenituri. Aw, Ġorġ, il-ġenituri. Kont se nsaqsih bħalox inkwetanti li tiġi tgħid li eh, sissat m'hemm xejn, allura ġifieri. Mhux m'hemm xejn.
Dawk il-85% ħaj jinżlu. Le, le, le, ħanejek, mhux eh, m'hemm. Domanda tajba di.
L-istess bħalma saqsejt inti ma kif. Inti diffiċli issib il-ġgant, ġgant jitrawwem bil-mod, bl-esperjenza u jikber. Jiġifieri ġgant huwa, la bħal plejer kbir fil-futbol, iġġib plejer ieħor floku, ma jfissirx li faċli ġġib plejer li jkun ġa qed jispikka, sewwa. Issa bħalissa hemm żgħar li kien qed irawwem hu, qed ngħidlek, jiġifieri qegħdin, jiġifieri u jekk tara l-isptar, l-isptar huwa mimli b'consultants tajbin, tobba, Alla ħares m'hemmx hekk, għax kieku, u t-tim tiegħu bil-mod il-mod qed jiġi, imma. Xorta il- Irid jgħaddi ż-żmien. Ah, ġej ara, inti taf x'ti- biex kont twiġibha żgħar di, staqsi lill-parents ta' dawn it-tfal Li fiequ. li fiequ li kienu taħtu u għidilhom isma' l-istorja hija l-istess. U nstaqsi lill-ġenituri li kellhom it-tfal qed jieħdu l-kura, Ħadu qatgħa għax miet persuna, ma ħadu qatgħa għax miet xi ħadd li kien qed ifejjaq il uliedhom u. Ngħidlek kienet iebsa, ara, għadha sal-lum ta', ġifieri, kieku, jiena dik li żjed impressjonatni fil-funeral tiegħu, ġifieri impressjonatni il-weġgħa tremenda tal-parents, kemm imkissrin kienu, mkissrin, issa aħna mkissrin, aħna spiċċajna, qegħdin nikkonsolaw lil dawn. U anki hu bħala persuna kien ħelu. Huwa kien prattiku, u kien bniedem 24. Kien tabib, tabib tal-poplu, tabib illi iċċempillu x'ħin iċċempillu, mhux se joqgħod jgħidlek issa ċempilt li ħdax ta' billejl. Imma jifhem, jifhem illi l-pazjent Ikun daru mal-ħajt, u aħna għaddejna minnha wkoll ħafna minna anke n-nies li qegħdin isegwuna, illi meta xi ħadd hu marid fil-familja, int m'għandekx ħin ħdax nofsillejl siegħa ta' filgħodu? Jekk għandek tifel marid u fis-siegħa ta' filgħodu qam jien naf jirremetti pereżempju, tgħaddu minnhom dawn intom, U l-ġenituri jċemplu, isma' t-tifel qed jirremetti ħafna, per eżempju, ma twiġib, jew telgħelu ħafna deni t-tifel, issa tgħidha filgħodu, ma twiġibhomx 'il daw! Issa għidli min, kemm hawn minnhom, li aħna per eżempju f'ġieli fis-siegħa ta' filgħodu naqtgħu t-tokk, inkonna nurses hemmhekk, insomma, naqtgħu t-tokk. Min ħa jċempillu? Għax hu l-approach tiegħu kien joħroġ, aw, xi trid, l-ewwel ġiex kelmiet, eħe. L-ewwel ġiex kelmiet, eħe. Imma jekk ma ċċempillux, jgħidlek darb'oħra, lili trid iċċempel, jien irrid inkun naf x'inhu jiġri, U fis-sija ta' filgħodu ta' dan. Għal kull każ hu, għal kull każ differenti. Għal kull każ differenti. Għax jiena nixtieq li kull min hu fil-mediċina jifhem u ħafna mit-tobba jifhmuha taf inti. Però hawn tobba li jkunu l-karattru tagħhom ftit supperv. Li dik ma tistax taħdem hu. Dik hija. Da bħal politiku, jekk ikun supperv man-nies, in-nies jixxutjawk il-barra. U li kellu li kien il-pazjenti mhux bin-numru, semmejni anke Manzell, imma bl-isem. Jaf l-istorja kollha. Iż-żewġ affarijiet huma importanti, li li qed tgħid li l-pazjent kien uman għalih u li qed jgħid Alfred li tkun umli u mbagħad tispikka enormi. Hu jekk kellu xi ħaġa li kienet tispikka fil-karattru tiegħu, kien umli. L-umiltà hu.
U tisimgħu first approach, jiġifieri l-istess ta' jgħajjat lill-anġel, jgħajjat. U dik tiħu għaliha, ma tiġi jgħidu dik xtabba tiħu għaliha. Mhux vera. Bħalma ġiri nagħmel jien. Miskina.
Kultant ittajat biex isir ix-xogħol, fimt? Ma jfissirx li għandi personali għal. Nisa żjed taċi jkunu, jkunu
Nisa dejjem iridu l-fjuri. Tajt li xi għandi nisa jaħdmu miegħi. Lest ruħek wara.
Ma xaqwa minnhom imma mbagħad Sibhom bil-burdata tajba. Isma', ejja ninsew ftit ħa morru naqa' ftit fuqek issa, ħa ngħidlek. Le, le, jekk tippermettili, Ġorġ, għandi domanda importanti ħafna li nixtieq nagħmel għax marbuta ma' daħal li nkun nafu naqa' lilu personali dawk f'idejk. Għax aħna l-affarijiet personali fejn toqgħod bil-wieqfa u fejn tpoġġi bil-qiegħda dik f'idej Ġorġ. Għax dak ikun jaf kollox fuq in-nies. Allura ħalli f'idu. Jien nixtieq nistaqsik. Ir-rata ta' tfal illi jimirdu bil-kanser f'Malta, u meta ngħid Malta, Għawdex ukoll, ir-rata hija daqs tal-Ewropa jew iktar mill-pajjiżi oħra tal-Ewropa jew inqas mill-pajjiżi oħra tal-Ewropa? Jiena ma nafx Malta l-Ewropa, imma Malta. Bħala statistika.
Bħala statistika kellna bejn tnax U tmintax f'sena konna kienet ikun, ġifieri. Tmintax-il tifel jew tifla f'sena li jimirdu bil-kanċer. Bejn tnax u tmintax eħe, newly diagnosed. Tara rata għolja. Ma skont għal pajjiżna, dak li jkun irid jipparaguna kemm il-popolazzjoni ta' dak li jkun. Ma din domanda li għamiltlek importanti tara naqra. Imma ma, ejja nistaqsi. Imma naħseb dik aħjar Anġel fija. Anġel. Ejju, aħjar saqsejna lilha, vera. Qiegħed naqa' bid-delay xi ġimgħat ħafna. Mela, Le, imma.
Imma tajba.
Le, imma tajba.
Anke għal Reni personali. Tajba, ġifieri.
Importanti jkun jaf, inkunu nafu għax Ġorġ importanti ħafna. Anke għall-popolazzjoni hiex ħafna. Għall-popolazzjoni tagħna jekk humiex ħafna. Għax inti jekk huma ħafna tgħid isma' mela x'qed jiġri hawn ħafna trab. Eżatt. Għaw ħafna jien naf, għax xaġa li. Tagħmel riċerka fuq għaw tara għal xiex u. Importanti ħafna.
Xaġa li saqsejt l-Anġel kienet x'kienet eżatt fuq it-tfal. Jekk kienet xi ħaġa ta' twelid. Eh, it-tfal le, le, mhux isimhom Evan, għax tikellimni d-direttur. Saqsejta jiena Le, għax tfixkilni, mhux dik kienet. Saqsejtha xi ħaġa importanti, eh, fuq il-, jiena ma nistax inniżżilha illi t-tifel ta' sitt snin jimrad bil-kanser. Lilna jgħidulna, ehm, Melek Pep ħafna veru, u di vera għal min ipejjep ħafna, għandek ċans joħroġlok kanser xi mkien. Tajjeb? U ġieli tisma' min jgħidlek, in-nannu tiegħi kien ipejjep mit ta' disgħin, m'għandux x'jaqsam, għax il-ġisem tal-bniedem mhux ta' kulħadd l-istess. Is-sigaretti jagħmlu l-ħsara. Ħafna zokkor jagħmel il-ħsara. Ambjent ħażin jagħmel il-ħsara. Imma tifel ta' sitt snin li da jkun ħa l-aqwa ħalib, jekk mhux il-ħalib tal-omm, u l-aqwa ikel fl-ewwel tfulija tiegħu, U jiġi diagnosed b'kanser. Mhux hekk. Kif tniżżilha din? U ġo moħħok jgħaddilek dan l-affar. Infatti jiena li qed jgħid, meta kienu t-tfal tiegħi żgħar, kont naħseb li mir-raġġi, illum mhux ħafna teknoloġija, allura ma kontx iħallih jorqod xi mkien fejn hemm il-plakka. Imma daw ħa ngħidlek, daw huma ma tifhimhomx, u daw ma tifhimhomx kemm fuq it-tfal u kemm fuq il-kbar. Illum tara l-aqwa artisti li x'imda qed joħroġ li ukoll imutu bil-cancer. Tara dawn huma hekk questions without an answer għad hemm. Jiġifieri fil-verità jew irridu jagħmlu riċerka profonda li imma għadna jew x'imda qed il-parents jibdew jħossu guilty mhux għamilna xi ħaġa aħna jibdew jħossuhom guilty. Eżatt, di semmiha George ma' Angel. Għax forsi l-omm taħseb li ma ħaditx nutrijenti biżżejjed. Ara, mi vera, il-cancer kien hemm Għadu hemm, ħa jibqa' hemm. Thanks God! Illum, Imma. illum twieldu ħafna nies li jistudjaw li ħafna qed ifiequ, qabel kienu jmutu. Qabel tisma' cancer, tisma' mewt. Eżatt. Aħna. Jew kienu jmutu ma nafux biex. Eżatt. Jiġifieri, imma illum, thanks God, il-maġġor parti jsu, ifiequ. Jiġifieri tara sptari llum. Hemm fejqan biex nagħmlu kuraġġ il. Ħafna, u anke fuq il-kbar, jiġifieri llum. Illum bil-ħila ta' dawn il-consultants li kemm ta' surgery u kemm tal-medical. Ħafna jfiequ.
Ifiequ bil-ħila tagħhom, jiġifieri aħna thanks God għandna nies intelliġenti kemm pajjiżna. Liema, u din ħa nieqaf fuqha issa l-aħħar waħda. Ejja, għax fadlilna l-aħħar ftit ħin. Liema, liema cancer l-aktar li ssibu fit-tfal Maltin? Kieku kellek tagħmel, tgħidli ara t-tfal l-iktar li jkollhom. Naħseb il-leukemia hija l-iżjed waħda. Fit-tfal.
Fit-tfal, jiġifieri naħseb ALL. U hemm xi studju minn fejn tiġi. Ereditarja forsi? Jiena ma nifhimx fihom daqshekk jiġifieri. Lil Anġel ridna nsaqsu.
Dik għażjed tajba minni. Għax jiena sirt naf.
Insaqsu waqt kalamita.
Ejja ħa mmorru issa fuq hekk personali. Tajjeb, mela twilidt fit-dsatax ta' Lulju tal-1900

U mbagħad, u mbagħad. Ta' five years ġejt Malta. Ija, u għadna ftit il-Birgu mbagħad trabbejt Bormla jiena. Jiġifieri jiena iżjed inħossni Bormliż. Bormliż.
Bormliż, jiġifieri.
U tattendi l-festa u hekk ta' Bormla? L-iżjed ħaġa li nħobb f'Bormla hija d-devozzjoni lejn il-Madonna. Ħafna. Dik hija l-qofol. Jiġifieri kont tajjeb, tat-twenty one kont captain tal-futbol ta' Bormla jiena, jiġifieri għalhekk ngħidlek trabbejt fit-toroq ta' Bormla. Imma Id-devozzjoni tal-Madonna kienet naħseb il-qofol li dawwart putinu magħha. U inti xempju ta' persuni kbar li ħarġu minn ġewwa Bormla, ġifieri Bormla kien hemm żmien u forsi għad fadal li. Ismijiet. Le, li isma' x'minn Bormla. Qisek ma tiswa xejn, imma inti wieħed minn dawk l-eżempji li l-Bormliżi jiswaw ħafna. Le, jiena Bormla, ħa ngħidilkom xi ħaġa li ddaħħaqkom, li ta' Fortin kont iffissajt li kibilli mnieħri. Sewwa? Tiffissa fuq xi ħaġa, sewwa? U kont noqgħod immur quddiem il-Madonna u noqgħod nitlob jiena biex, Biex taqas biex inqas imnieħli. Kieku ma nafx fidi ju. Kieku dak iż-żmien.
Illum ma jagħmlux ħafna affarijiet kieku forsi kont naqtalu biċċa dak iż-żmien. U flok li bidlet li mnieħli bidlet li moħħi. L-ispeċi jekk toħlom fuq xi ħaġa li hi tajba u temmen fiha, ħa ngħinek jiena. Fimta? U mbagħad kont naħdem ix-ship building, dħalt nurse, għamilt tliet snin. U minn hemm bdejt nemmen qed teħe din. Illum għadek toqgħod bormla. Le, imma xorta Bormliż inħossni ta', ġifieri mhux il-bogħod, ix-xajra ta' Ħaż-Żabbar, imma Bormliż jiġifieri. Issa, illum miżżewweġ, għandek it-tfal? Miżżewweġ, għandi żewġ itfal u għandi tliet neputijiet u tlieta. Nannu. Nannu ta' tlieta u ieħor ġej, jiġifieri erbgħa, jiġifieri. Kif issib ħin għal mal-familja issa li għandek in-neputijiet? Issa bħal lejla, pereżempju, lejla jiġu kollha għandna, jiġifieri huma, jiġifieri l-ferħ ta'.

Ta' Sandro. Ta' Sandro. Tal-Belt, ġifieri. Ieħor meħdej, għax l-istorja, it-tifla meta kellha 17 kienet qiegħda tistudja u ġie l-għarus tagħha wara Anna. Minn fejn int?
Mill-Belt? Le, da, da, x'ismu, minn Ħaż-Żabbar kien. U da kif ġie għandna mingħajr ma stidinnieh? U għax kienet pregnant. Biex jgħidulna li hi pregnant. Ġew flimkien.
Ġew flimkien biex hija jkollha l-kuraġġ, qed tifhem? Allura, imbagħad. U x'kienet ir-reazzjoni tiegħek? Kont se ngħid. Jien għedtilhom, għedtilhom issa għandkom xi ħaġa in common, tkunux, kunu, tkunux indipendenti fuqna, aħdmu, għax li ħa tagħmlu ħa taħdmu għal dit-tarbija. U hi baqgħet tistudja u għamlet l-università u reġa' daħal. Kemm inti bravu.
U llum miżżewġin, u llum għandhom tifla oħra ġifieri. U t-tifel qabeż, qalli jiena mhux bħalha pa. Għalli jiena jkolli tfal meta jkolli 30, 31. Għalli, għalli biex ikonna l-ħin bħal ma konna jena. Musa rinkwetat għallek.
Kien għallu xilop ma Malta under 21 u ċemplu li pregnant it-tfajla tiegħu. Għalli mussaw jirraġuna Ġesu, għetlu mel intu l-Madonna kien hemm, għetlu ġi kien qabdet minn ħadd ma missa, għetlu ħajħer Ġesu issa wkoll da. U l-istess l-sorja ġifieri issa. Nasab ħajħer ir-reverse naħseb.
Ħajħer Ġesu, ma l-ewwel.
Pero it-twelid hu sabiħ, għalhekk aħna kontra l-abort, għalhekk l-abort huwa xi ħaġa tal-biża' għax l-abort huwa qtil. Għid il-verità, meta twildet it-tarbija, insejt il-problema, inti ma ħadtix. Le, jiena mara ħadda bi kbira. Mara ħadda ma ħanejlek. Imma x'qalet meta twildet it-tarbija, mbagħad tinsa kollox. Mal-ferħ tal-familja.
Tinsa kollox.
Ġifieri jiena Jekk tgħidli l-iżjed ħin sabiħ fil-ħajja tiegħek meta meta tkun. Meta jiġu huma. Meta tara lilhom ferħanin u hekk u t-tfal. Mit-tfal tiegħek le, sa ħadd qabad il-linja tiegħek fejn jidħol nursing, saħħa. Le le, Leon hi accountant, jiġifieri taħdem jiġifieri fuq. Differenti.
U Daniel iżjed training, jiġifieri Daniel suldat u fuq training jew jilgħob Premier jiġifieri iħobb il-sports. Jilgħob fil-Premier League ukoll? Ejja, ejja. Ma' min? Is-sena jgħid ma marsax lok. Mela, premier.
Premier. Daniel Zarafa.
Daniel Zarafa. Mela se toqgħod attent tista' meta jilagħbu belt u ma nistax lok. Mela ma ngħirux il-Daniel. Il-belt ta' ħobbu ma xu Sandro tal-Afira dak il-belt. Sandro jasra. Ġifieri neħobbu. Għax issa ma nistax lok qegħdin premier dis-sena. Ġifieri tal-qalba għandhom. Ħajjin taqgħu belt u ma nistax lok. Isma' len bħalma saqsejna lil Lenġi. X'idejqek, Fangel? Jew stibdel f'Angel. Bħala kollega.
Angel? Eh, stibdlilha, kieku jkollok. Alla ħares titlaqlu ma jkollux ma' min jiġġielet. Bħal, jekk titlaq ma' min ħan iġġielet. Ara, Angel, ħanek, jiena nemmlek kieku l-pajjiż. Għandna 20 ruħ bħal Angel u qegħdin imexxu f'ku. Jien naħseb Malta hija waħda mill-isbaħ postijiet fid-dinja. Jiġifieri anġel. Tara. Biex issib bħala anġel, dan huwa miraklu, meta jbatulek. Jiġifieri ma tbiddel xejn fija. Le, nbiddel meta teqred, meta teqred. Qrid mela. Tixroblok l-ilma ta' moħħok. Imma ma fhux ix teqred. Jien naf, inti pereżempju, anke jien neqred mal-fred, tkellem mill-Alfred u ma jagħtix kasek. Mhux bilfors li teqred fred, qed tismagħni, fred, taf x'għedtlek, fred. Le, imma hi teqred għax tibqa' Tieħu għaliha mix-xejn. Inti meta tkun ix-xogħol tagħna taf kif trid tieħu deċiżjonijiet il-ħin kollu. Taċi, taċi. Ilma u taċi jekk ngħidha xi ħaġa jien imma l-ilma ta' moħħok tixrabulek, jiġifieri. Sakemm, sakemm tasal għal dak li trid tasal. Le, taċi ħafna, jiġifieri Irrid noqgħod infehemha, se ma jkollix paċenzja nfiehem. Għandha minnek. Jiġifieri kieku naħseb ma ntqajtx magħha għadni bl-abdominals jiena, ġifieri hi tatni l-kredit.
Imma ħa ngħid, ma ma nafx s- jista' jkolli ser żbaljat, imma lilek naqtak li meta ġew in-nies għandek talbu l-għajnuna, jien naf, fadal appartament wieħed fl-Ingilterra biex jintuża. Ehm, u għandek Tlieta quddiemek. Int wis probabbli tihom iċ-ċavetta li t-tlieta lhuma, imma Anġel naħseb iktar ta' risma, dal-każ iktar. Ara Anġel, dawk tieħu ħsiebhom Anġel kollha. Kulħadd, jiġifieri dawk hi tippostjahom. Eħe, u inti tibgħatilha, u hija mmur tkellem lill-Anġel. Le, u nara nkwetat enormi, enormi ta' Hi u titgħabba bil-piż li l-madoffi mimlijin lanqas għandna żjed fejn u nara tkidda ħafna u tara tinkwieta u nibda ngħid imma għal xiex qed ma tistax issa ejja joqgħod hawnhekk kif joħroġ xi ħadd jidħol ieħor. Jien jiġifieri iżjed solver jiġifieri Immiet itgħabba bir-responsabbiltajiet kollha, kollha, kollha. Eħe, inti tgħid isma', mela dak joqgħod f'dak l-appartament, l-ieħor joqgħod f'dik il-ħotel, issa kif joħroġ dan għax dalwaqt kien qed jidħol. Eżatt. Le, ħafna minnhom ngħidhom mor għand is-sorijiet, kif jinser xi ħadd tmur flokhom inti. L-istess domanda x'wasalna biex kważi nagħlqu. Suppost għalaqna. Suppost għalaqna. Imma ifisser li għal-ħin ma rajna xaddej aħna, mhm. dak ifisser li t-nħdu pjaċir. U Reni għalinna dal-program ħa pjaċir jarax. ħafna, ħafna. U ħa pjaċir jiġi għalih.
Kumpanija tana ħassejtek relax. Tajbin ħafna.
Apparti li aħna aħna aħna ħbib tijak. Mm. Reni Zerafa u Angel wale Diġà qiegħed fil-ġenna Dottor Calvagna li diġà m'għadux magħna. Intom barra minn fuqkom imma dawn m'hemmx għalfejn wieħed imut. Wieħed jgħid isma' jien għajjejt issa u rrid inħalli f'idej ħaddieħor. Reni u Angelutti ma jistgħux jibqgħu għal dejjem. Inti tixtieq li Puttinu jkompli għal dejjem anki wara li inti tgħid ħa nirtira? Qegħdin issibu żgħażagħ li jieħdulkom postkom? Ara, jien u Dottor Calvagna ġa konna għajjejna. Infatti kien jgħidli Renja aħna qed nikbru, ejja nsibu ta' warajna. Kien jgħidli l-anġel kien jixtieqha tkun il-President, kien jgħidli nibżgħu għaliha, jgħidli toqgħodx tiġġieled magħha u jien ngħidlu hi tiġġieled miegħi mhux jien niġġieled magħha. Imma kien irawwimni ġa l-anġel, jiġifieri, kien xtaqha ħafna. Allura, u mbagħad. Dix-xewqa ġiet maqtugħa? Iva ġiet maqtugħa.
Issa hu, ix-xewqa tiegħu kien li jara dak il-binja li ssir f'Londra U ħa nsemmu għalih ukoll, ġifieri dik kif ħa nsemmu għad-dar Dottor Victor Calvagna. U li qed nagħmlu aħna qed nagħmlu ħalitna x'inti mhux li tibnihom daw, inti hemmhekk issa wasalna biex ikollna investiment ta' 50 miljun. Aħna suppost kellna xi wieħed Kalamita. Mela, mela.
Appartament Kalamita.
Nistgħu nitilgħu narawh xi darba. Issa kif ikunu lesti taraw Il-kmamar tal-kċina, tal-banju, ġivi dak il-kol kalamita. Infatti, Anġel meta ġiet tal-bitna biex nibatula l-logo ta' kalamita biex ikun jistaw. Appartament minnhom ikun f'kull kamra hemm il-logo tagħkom fiha. U dan grazzi għal dawk kollha li tisegwuna, ta' mhux. Mela. Għax huma taw id-donazzjonijiet. Appartament kalamita. Min qed iħalli, min qed iħalli affarijiet għal Putinu, qed inħalliwlu l-dak tiegħu. Pereżempju, hemm wieħed ħalla l-wirt għal Putinu. U dak ħa jkun appartament jismu għalih.
Sewwa. Flok number ikun u dawk l-affarijiet. U inti għandek 50 million investment, jiġifieri għal kemm hu sabiħ il-poplu Malti u Għawdxi, kemm għandna kultura sabiħa. Jiġifieri aħna konna x-xandara, imma fil-verità l-isponsor kien il-pajjiż. Dan mhux ta'. In-nies, il-Maltin u l-Għawdxin. Daqshekk, jiġifieri Putin u dawk l-appartamenti huma tal-Maltin u meta jiġu l-barranin jgħidulhom fejn qed toqgħodu. Aħna qed noqogħdu fl-isponsorjaw lill-Maltin u l-Għawdxin. Mela, l-aħħar domanda, kont tobsor illi Puttinu ħa jikber daqshekk meta bdejtu minn dik il-kamra? Ara, qatt ma kont noħlom li nistgħu nistgħu nikbru minn dik il-biċċa xogħol. Biex qed jilħaq. Biex qed jilħaq. Għax dik saqsejtielu jien.
Għidtlu meta kontu f'dik il-kamra, kontu taħsbu li Puttinu ħa jikber daqshekk? Qalli le, żgur li le.
Saqsejtielu int diġà?

Xem ħażin fjax. Le xejn, għax idduna. Zom, u Joshua ħafna tfal ta' ċemplu n-nies inti. Għaw ħafna tfal Joshua. Tiġa semmewhom x'jagħmlu ħasrulhom isimhom. Hekk sewwa miltu semmuh it-tifel semmuh Jesus.
Jesus. Mux sabiħ isem Jesus. Mela. U l-Madonna propja għax id-dena fli devot ħafna tal-Madonna. Isima propja Marjam. Sabiħ Marjam vera. Ħafna, jena ġivi. Marja, Marja, miju.
Aħna nemnu għalek, aħna ma konniex naf l ħajikber, ma nemnu li plus li l-kultura tal-pajjiż hemm il-providenza tal-law tal-Madonna. 100%.
Ġifieri 100% dik kienet is-soluzzjoni. Mela ħanfakru. Grazzi Reni Zerafa.
Mela ħanfakru dawk li din jarawna tistgħu jekk qed tarawna fuq Facebook. Meta twilet Reni?
Għalina. Fuq Facebook, jekk qegħdin tarawna fuq smash tistgħu tibatunna anka l-WhatsApp mela għalina meta. Ta' xi jaħwe.
Asjaf li għalina meta. Ibatunna risposti meta twilet reni biex ċansi tilpu voucher ta' 50 euro grazzi għal Merkanti Restaurant fit-terrazzin tas suq tal-belt. U li l-ek u korren ħan ibatu kemmek li kolli kla tajba grazzi għal Merkanti. Jaxwa, ħatibqa sejjer bjaħwa.

Eh, b'rispett, kull fejn morru insomma, kull fejn morru. Per per biss naqbżu li jiena ħajr tapplika morru stazzjoni. U issa naħseb li niftħu wieħed għalina. Grazzi li kontu magħna, għana ringrazzjaw lil Reni Zerafa. Grazzi Reni minn qalbna. Grazzi. Grazzi fissem il-Maltin u l-Awzin. Grazzi Reni għax inti naf ma tiċċej lura u inti naf kemm inti jumli, pero grazzi ħafna tal-ġit li tagħmel ma' tfal Maltin u Għawġin. Grazzi minn qalbna. Tislijiet!
Dal-podcast ġie miġġub lilkom minn SMS Mondial, EasyGas, MRCD,

Beati Paoli Restaurant.